Yo abusuafo mma yɛ kwaba kɛseɛ ɛde ba shark tv GH so nyame nhyira wo sɛ wo hwɛ shark tv GH mesrɛ wo a sɛ wo nya subscribe wɔ youtube a mesrɛ wo a na wakɔ subscribe ama yɛ srɛ bɛyɛ a anytime bia na yɛde video bɛtoɔ no wo ne nipa a obɛdi kan anya notification meda ase na wasan akɔ facebook saa na wakɔ akɔ follow yɛn nyame nhyira wo paa na ɛnɛ mewɔ me guest ɛwɔ ha ɛyɛ evangelist donko na ɛyɛ asɛm bi a aba a ɛfa sɔfo bi ho nti na ɛnɛ mahyɛ da invite no aba no ɛyɛ prophet isaac forsen

Na metsietsie mu no, ɔyɛ sɛ asɔfoɔ no bi wɔ nom a atoyerɛnkyɛm bi to no na ɔyɛ a ɔse, Me nso meyɛ nipa, mɛtumi ayɛ bɔne, me nso meyɛ nipa, mɛtumi ayɛ bɔne. Ɛyɛ nokorɛ. Na video bi a mehwɛeɛ, ɛyɛ ɛwɔ Antenaa, ɛyɛ Ɔyerepa FM so, ɛyɛ Ɔyerepa TV, Ɔyerepa FM. Ɔhu sɛ Antenaa wɔ program bi a ɛyɛ na ɔyɛ no awiawia bi a ɛyɛ Ɔyerepa Afutuo. Ɛhɔ na mehwɛeɛ a mekɔhuu atoyerɛnkyɛm a ato ɛyɛ ɔsɔfoɔ yi yere yi. Na ebinom tenatena wɔn nsa wɔ ɔsɔfo no so sɛ ɔno na akɔfa ne yere no wuo de aba. Ɛne sɛn? Wɔkyerɛ mu sɛ, wɔsan wɔ saa chick bi wɔ yɛn asɔre a wate no mu no. Wɔsan wɔ mpena bi a ɔne no awo mmiɛnsa. Ɛnyɛ me na meka o, ɛwɔ video no mu, mɛbɔ amoa ahwɛ. Ɔne no awo mmiɛnsa, na watɔ kaa koraa ama no, ɔbaa no. Nti mu nsɛnsɛm no yɛ bebree but yɛnka nkɔ akyire no yɛkɔhwɛ video no mmra na meka kyerɛ wo sɛ sɛ wo nsɔscribe yɛ a na woasɔscribe ama yɛ sɛdeɛ meka ɛwɔ yɛ YouTube so Facebook so na woafollow yɛ kama kama paa Nyame nhyira wo yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ mmra. Antena mpakyɛw awiei deɛ ɛyɛ bɔkɔɔ so nyɛ bɔkɔɔ ɛne sɛ me nua baa awu me nua baa awu Evelyn Pokuaa Forson. Ɛda a ɛtɔ so February to on the tenth ɛna me ne me nua no kasaeɛ. Me ne no kasaa phone so na mewɔ Accra. Mebaa Kumase twenty third February. Twenty fourth February anadwo bɛyɛ one meda hɔ na Makonta ɛyɛ Pokuya ne kunu ɛfrɛ ɛfaa phone frɛ me anadwo one sɛ mewɔ yi ɛna me sɛ o mewɔ Kumase ɛna ɔsɛ ɛna me mmra na Pokuya ɛfe saa. Ɛna me sɛ onua momfa no nkɔ hospital baabi a mewɔ no ɛnyɛ adeɛ a menya ka aba saa time anadwo wan no nti gye sɛ ɛbɔ bɛyɛ four nti me deɛ ɛyɛ communication a me ne wɔn yɛ saa afei na mewɔ faase yi ɔfrɛ me ɔfa bra ɔfa bra na ɔfa na wowɔ yi ɛna me sɛ abi baabi a mewɔ no menya ka by this time nti wɔn de momfa no nkɔ hospital nti mete sɛ baako nta ne yɛ sɛ yee awurade yee awurade yee awurade ɛna me sɛ na deɛ na asi na tun sɛ sɛ na wawu koraa mmom de no kɔ hospital bi wɔ ampawio wɔn de no akɔ hɔ nom eti bi deɛ meme se wɔn mfa no nkɔ sɛ wɔn fi sɛ hospital hɔ na wɔn wɔ no sɛ ɛmmoa a wɔn mfa no nkɔ emergency na ɛbɔfo a metwam aba hɔ nti one man bi wɔ hɔ wɔte bɛn hɔ wɔn yɛfrɛ no dadeɛ ɛna wɔgye makonta no fon ɛna ɔno ɔbɛbɔ ɔno dadeɛ ne nɔmba maa me sɛ ma memfrɛ nsi makonta no fon no so bio memfrɛ nsi ɔno dadeɛ ne fon no so sɛ mefrɛ a mefrɛ nsi wɔ fo nti me menyaa kaa bɛyɛ fɔ na menyaa kaa no menam kwan mu ana mefrɛ dadeɛ nsɛ dadeɛ metwam akɔ emergency o ɛna ɔso o mɛnkɔ emergency na brɛ fie ɛna ɔsɛ dadeɛ deɛ na asi ɛna ɔsɛ wo sista no wawu na mesɛ ah wawu sɛ sɛ ɛna ɔsɛ wo deɛ brɛ fie na deɛ wɔ hɔ no yɛbɛka nti mekɔduru fie hɔ bɛyɛ 530 na mekɔɛ na nnipa guɔ mewɔ faase wɔsu wɔbɔ bra wɔyɛ kɔɛ yɛ sɛ wɔtwa ahwe kora mpo Ɛna mewuraa dan mu hɔ. Mewuraa dan mu hɔ a, m'akonta no adamfo baako, yɛfrɛ no Kusi. Ɔte hɔ. Ɛna na na n'asɔfo nketewa no tete hɔ. M'akonta no nso yɛ sɔfo ɛwɔ Ampeyo. Enti me me anam sɛ ah na ɛdeɛ na asie wɔn na ɛɛ eh, wawu a mom yɛn kɔ hospital na efunu no wɛn body no wɛn nso a m'akonta no se ɛbaa saa no ɔwuiɛ na kusi no ɔma kusi no de body no kɔ. mɔkyere nam sɛ what na obi funu deɛ ɔyɛ wo yere but wɔwu a bɔde no nya wo deɛ bio nti ɛde nti na mɔtumi de bɔde no kɔ mɔkyere ɔsɛ o wɔn de kɔ mɔkyere na hospital no dɔkta ne se dɔkta ne se obi ɛhɔnom deɛ ɛhɔnom deɛ obi wu a yɛma ne nna hɔ even thirty minutes koraa nti wɔn de bɔde no kɔ mɔkyere nam sɛ okay nti na ɛhɔ no a yɛtete ne makonta deɛ mehɔtoo no paa na m'ani abe nti ɛneɛ kusi no koraa no kɔyɛ ntɔkwa wɔ me ne ne mmienu sɛ ade nti na me me kasa bahat bahat na nipa ɛnyɛ ɔpokua nkwa ne nipa a wawu wɔ wiase ɛna me se ah na ɛnyɛ ɔno nkwa ne nipa wawu wɔ wiase kwan a ɔfa so awuo no na mente aseɛ because nipa no yɛante ne yaleɛ yɛante ne wuo yɛante ne yaleɛ yɛante ne hwee na sima nipa no awu deɛ nti me so menam kwan mu a meba no akɔntum ɔfa se na ɔfrɛ me ɔfa woba mɛka asɛm akyerɛ ɔfa woba mɛka asɛm akyerɛ wo Enti mekɔeɛ no, na ɔresu, yɛ sɛ watwa ahwe koraa nti wantumi anka asɛm korɔ pɔtee no a na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me no. Ɛna ɛne mu teteeɛ na yɛkɔɔ abusua ase, ɔna meyɛ sɛ neɛ na di anamo bɛn na motu. Wɔn koraa na wɔn nhu deɛ wɔn nyɛ, ɛna mese na moabɔ abusua amanneɛ. Ɛna wɔn sɛ afei na wɔn rekɔ, nti wɔn kɔbɔɔ abusuapanyin amanneɛ sɛ deɛ aba ni. Enti mefiri hɔ firi mefiri Ampeyo hɔ kɔ abusua abusuapanyin hɔ na yɛne ne nyinaa tuu kaa kɔɔ mɔkyere. yɛkɔyɛ abɔde ni da hɔ yɛapae ne srɛ mu de aduru ahyɛ apam nam sɛ ah na hwan na mebusa mmɔkyerɛ maa ne sɛ hwan na maa kwan ma yɛde aduro hyɛeɛ wɔsɛ kusi kusi na de bɔde ni baa mmɔkyerɛ nti kusi na maa kwan ma yɛde aduro hyɛ nam sɛ what na bɔde a obi bɔde deɛ wotumi de aduro hyɛ na sɛ bɔde no koraa ebi a yɛn nso yɛmpɛ aduro no ɛ na sɛ ne yɛyɛ sɛ ne saa na ɛteɛ deɛ a abusuapanyin no yɛ ntotoyɛ na wɔn de bɔdi no hyɛ mɔkyɛ nti hɔ ɛna me requesti postmortem sɛ no ɛwɔ sɛ mehu yale kora a eku mi nua no nti mepɛ sɛ mehu me deɛ me nka sɛ obi na eku no but mepɛ sɛ mehu yale kora a eku mi nua no because me nti wɔ wuo n'ase nkosi sɛ ebesie funu no deɛ ɛnya deɛ mɛti wɔ wuo n'ase ɛna abusua no de bɔdi no ɛyɛ ɛho adwuma no de bɔdi no hyɛ firiji nti postmortem no kora no ɛmaame ne. Forson no nua baako, onua panyin baako yɛ ntɔkwa wɔ hospital hɔ, Hope Exchange. Yɛyɛ ntɔkwa wɔ hɔnom nyɛ ntɔkwa ketewa ma abusuapanyin no yɛɛ sɛ mentwa akyiri na yɛnkɔtena ase na yɛnhu deɛ ɛbɛyɛ. Enti abusua no kɔhyiae. Yɛkɔtenaa fie. Ɛnsa Asante amammerɛ mu sɛ yɛsɛ yɛtena ase three days a ne yɛtu apɔ. Enti yɛkɔtenaa fie. Yɛkɔtenaa fie no, ɛna abusua kɔsee bɛrima no ayie. Yɛkɔsee bɛrima no awie, bɛrima no ne n'asɔrefoɔ ne n'abusuafoɔ bae. Wɔn baeɛ a, wɔn asɛm nyinaa ne sɛ, eh, abusua no bisaa no sɛ, ɛkwan bɛn na bɛrima no akora no faa so wuiɛ because yɛbusua, yɛbusua panyin awu ama no aba ayie. Waba ayie Memeneda, aba ayie Kwasiada. Na ne fiada. Na sɛ akora no awu deɛ a, nteaseɛ nyɛ adwuma nti wɔnkyerɛ mu. Wɔse, dɔkta wɔyale na wɔwɔ hyɛdan mu na wɔbɔ wa nti wɔde no duru hospital no ɛna ɛɛ wɔ ɛɛ dɔkta no owu yɛ nti owu yɛ na dɔkta no sɛ ɛyɛ low pressure ɛna mi sɛ no nye low pressure ɛnyɛ low pressure mi nti ase nti abusua no tena ase ɛyɛ sɛ okay nka yɛ hyɛ date na yɛ hu kwan bɛfa so ɛna mi sɛ no mi wuli kɔsi post mortem bɛma no sɛ da mi mi ɛna mi sɛ no eti mi so mi yɛ medical doctor bi adwuma ɛna mi explain mi asɛ mi di ho nkɔmɔ kyɛn no ɔsɛ no mo nkɔ yɛ post mortem. ɛna meyɛ meyɛ ya na menya dr sampene ɛ contact ɛna mefrɛ no ɛna ɔyɛ sɛ before yɛ akɔyɛ postmortem no gye sɛ mekɔ report ɛwɔ police station because anyɛ saa results wɔ bɛbɛ biara no ɔmo nye ntum ɛna mekɔ police station kɔ report mekɔ report yɛ busuani no bɛma no te sɛ ma report ɛnɛ adeɛ kyɛ no pɔ tutuutu bɛɛ five thirty to six na ɔne n'abusua nyinaa ba me fie. adɛn a ɔne one bishop yɛfrɛ no bishop ebenezer ɔno ne dwaatoa ni a wɔn adwaatoa no sɛ ɔmɛpa kyɛw ɔmɛpa kyɛw sɛ dɛn a ɔmɛpa kyɛw sɛ postmortem no ɛɛ eh, nka yɛntwa so yɛnya biribiara ma ne nka na nka ɛɛ eh, fɛn sɛ agyapadeɛ a wɔne ɔbaa ne brɛ pɛɛyɛ no wɔn nane ma nkwadaa no because bɛrima no kasa ne yɛ mu no bɛrima no nso so sɛ ɔbaa bi wɔ asɔre no mu a wafa ɔbaa no ne ɔba ɔde n'atwempena ne ɔba no awo first one wato akwadaa no din wɔ asɔre wɔ saa bɛ na mekɔ asɔre no bi me sista no na ekura akwadaa no nsa sei ɛma yɛto akwadaa no din me sista no na edwale akwadaa no odwale akwadaa no yɛ akwadaa no biribiara sɛ wɔ ne no mpo ɛna awo akwadaa no wato akwadaa no din de akwadaa no ato ne ho ɔka kyerɛ me sista no sɛ bɛma akwadaa no papa sɛ ɔmfa akwadaa no nto no ama ɔde akwadaa no ato no ɔde akwadaa no ato no ho yɛdeɛ yɛ nim misa no nso nim wɔsan no atoa so ne nawo second one sɛ wɔsan afa akyire sɔfo no sɛ wɔsan afa akyire akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ ɛwɔ abusua wɔne n'abusua akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ wɔ abira wampata ne sista no wanyɛ no hwɛ nti ɛde wɔntwi wɔntwi wɔ wɔn ntɛm a kyerɛ sɛ wɔn nka. according to me me wɔ faase yi no sɛ me sista no nso so wayɛ n'adwene sɛ wayɛ n'adwene sɛ sɛ ɔka ɔne ne kunu awale sɛm a awale asɔre no bɛgu nti ɛhyɛ ne ho ɛna ɛwe no the last time mehu me sista no mehu no wafɔn na mehu nam sɛ apokua mehu yie metɔ phone metɔ credit egyina phone so bɛyɛ one hour mr de sɛ biribi ani hɔ na wɔyɛ tirani bi ne ɛdeɛ bɛn deɛ bɛn eti wɔwu Sɛ na deɛ ɛkɔ so wɔ ne mu ni nti wɔwu yie yi ɛna me wɔfaase yi ɛrestate ɛreka problem a ne maame afa mu akɔno tuma wɔfaase kyɛ sɛ sɛ wɔtumi pie bɛbobɔ n'aso mu na wɔtu kaa na wɔkɔ ne yere hɔ sɛ si a me ne ɔkasa yi ne yere no awo minista no ewu yɛ no before wɔn yɛn sie ne yere nsɔfo sa wɔ yere wɔwɔ yere a wɔde ne yere sɛ sɛ efi wɔn ti nkura wɔtu yɛnsie ne yere a bɔde ne hyɛ fridge mu mama watu afiri fie hɔ noma wɔte ne yere so sɛsia me ne woka sɛ ɔte ɔbaa so sɛ nyɛ ne yere anaa wayɛ ne ho adeɛ wie ɔbaa ne ho adeɛ ɔbaa ne yere hyɛ fridge mu wakɔyɛ ne ho adeɛ mama ɔbaa ne yɛ akuapem ni wakɔyɛ ne ho adeɛ denden wɔbaa ne yere hyɛ fridge mu a yɛnsie no wayɛ ne ho adeɛ wayɛ ne ho adeɛ ne na wo tere sɛsia me ne woka sɛ akora ne hyɛ akyire ngangangaa watɔ kaa ma no a ɔsɛ wɔyusu wɔne ne nɛte waha flat watɔ so gyinya ase side hɔ a wɔne ɔba ne nɛtem sɛsiɛ mama ɔne ɔba ne nɛtem sɛsiɛ yɛti yɛkɔyɛ postmortem no hmm. yɛkɔyɛ postmortem no ama resource no aba commander na ɔwɔ hɔ ana kesi ne si ne so no commander no yɛasesa no de yɛ mma results nso ɛna yɛ pɛtie sɛ results no aba yɛ papa mu no deɛ na doctor kan doctor sɛ ɛyɛ poison hmm. doctor sɛ ɛyɛ poison kyɛ sɛ obi ama no poison obi ama no poison poison no nso ekun no hyew. ɔde maa no ana owui. ɛna owui yɛ mama according to me wɔfa ase yi kyerɛ sɛ deɛ nti a maa mi m'ani bere a meyɛ post. no nti saa report no akɔ police station back. ma polisifoɔ yɛ ne yɛ ne cid ni ne nyinaa na ɛforo kaa ɛkɔɔ doctor ne fi office first one yɛ kɔ yankɔto doctor second one yankɔto doctor. doctor sɛ sampene ne papa yɛ. sampene ne office ɛwɔ tech yakɔ hɔ nom deɛ ɛtɔ so four times ne yɛ nya report no. yɛde siadi ni no dɔkta no kaa sɛ report no ɔwɔ sɛ ɔde hyɛ siadi ni nsɛm ɛni kwa sɛ ɔde hyɛ yɛ yɛ nsɛm dabi mmira nti siadifoɔ no ma yɛ kɔpe mm. mama ɛbɛsi saa bere saa autopsy anaasɛ postmortem na mokɔ yɛ ɛnasɛ ni mama meka sɛ ɔmo gbɛɛ sɛ four to five months ni ɛna yɛaka sɛ yɛ poisoning. poison mama sɛ body ne hyɛ fridge mu eight months ni. moakɔ court.
yɛnkɔ yɛ mama sɛ pipa. yɛakye obi. ɛnkɔ atɔ ne gya nua mpo. mekyɛ sɛ yɛakye obi.
yɛkye bɛrima no.
wɔn ni ɛbɔ no suspect sɛ sɛ wɔyɛ ɔyɛ prophetess o yɛsɛ asɔre no mu prophetess evelyn forson mrs evelyn forson na yɛ suspect sɛ. poisoning Doctor Seisampene apoapae awie yɛahunu sɛ ɛyɛ poison yɛde akɔ police station mama akɔ police station wɔn ne first suspect a yɛkyɛ no akye no ama wɔnya bail wɔn ne first suspect mímí nyɛ wɔn suspect no mama ne kunu no yɛakye ne kunu no ɛna yɛ first suspect yɛakye no.
ama no kyɛ sɛ yɛakye no den akɔto mu o ama sɛ sɛ yɛabeeli no sɛ sɛ wɔnam wɔn mama wɔsɛ abusuani ne hwee yɛni hwee ghana ha sika ne yɛde kasa no mogye di sɛ dɔkta report owieɛ no moakɔ kasa morekɔka ne fie asɛm anaasɛ deɛ nti na asɛm wei sɛ obi awu hyew dɔkta atumi anya adagye apaapae ayɛ adwuma hunu sɛ awuduro bi afa akete ɛnyɛ ne wuo ɛna wawu ɛyɛ poison na yɛntumi nkɔ court yɛnkye obiara mfa no nkɔgyina adaka mu na yɛnyɛ investigation ɛhɔ na megyina mama ya ya mese mama obiara nkɔ report no baeɛ no abusua biara nkɔ tena ase nkɔsi nkonnwa sɛ report no aba doctor sɛ yɛ poison na mmom sɛ dɔkta no kan na hwan ne hwan na ɛwɔ hɔ. mama dɔkta no fura abusua no nyinaa before koraa na ɔbɛtwerɛ official report no. Ɔfrɛɛ abusua no nyinaa de too yɛn anim sɛ adwuma a yɛde hyɛɛ ne nsa no wayɛ. Mama, dɔkta no wannye one cedi. Ɛnyɛ nnɛ na menim Dɔkta Ɔsɛnsa Mpene. Mese ne pɛn, ne pɛn mfeeli. Mese nyɛ nnɛ na menim Dɔkta Ɔsɛnsa Mpene. Ɔntumi nsan ammɛgye yɛ sika, ɔno a, mama ɔbɛpaapae bɔdi no de de kɔɔe, tuu ne kaa kɔɔe, egyaa yɛ koraa yɛ wɔ mɔkyere hɔ. Ɔka kyerɛ yɛ sɛ two weeks time ɔde results bɛba. Ampa, two weeks time, mama, dɔkta no de results. Ɛnna yɛ dɛn? Na yɛ poison. Hmm. wɔsi ɛ poison ɛma ɔrɔ busa yɛ sɛ hɔn na de bɔdi ni kɔɔ mɔkyere mhm. ɛne yɛ se ɛyɛ ɛnyɛ wɔn kɔ dɔkta no kɔ ɛna wɔn sɛ yɛ na de bɔdi ni kɔɔ mɔkyere ɛne yɛ sɛ nyɛ yɛ de bɔdi ni kɔɔ mɔkyere ɛyɛ bɛrima no ɛna de bɔdi ni kɔɔ mɔkyere na ɔsi wat ɛdi nti na owu ɛwu timi de bɔdi kɔɔ mɔkyere oyere wo no nti na ɔde aduro no kɔ hyɛ sɛ bɛyɛ anka poison ni mo bɛkata aduro no bɛkata so. mama sese sese asɛm yi bɛsi saa bere eight eight months sɛ bɔdi hyɛ firiji mu yɛnum kɔ bɛfa so yɛbɛyi bɔdi na sie ɛna case no nso ɛnkɔ kɔ ɛna wawu no da so hyɛ firiji mu eight months wɔhyɛ mi sɛ wokɔ wokɔ wokɔ central hɔ a pipa no kura mpie na akɔ attorney general mpo na yakasa ɛkɔ court ɛsɛ mi ni mi so mi sika nyinaa san mi sika nyinaa san wɔ central hɔ mama mi sika nyinaa san wɔ central hɔ no mu. Ah, na yɛ dɛ na central yɛ bank a o sika sa. mi sika nyinaa san wɔ central sɛ mi so mi nua no no mɛ kyi ba. maame ni me ne me ne panyini makyiri ba te sɛ wawu te sɛ mama meɛhu kɔ bɛfa so a nti moadwen yɛ mo sɛ hwan na ama no poison bɛma no mama deɛ teɛ ne sɛ mewɔ faase yi wode wode ne mu hwan na ama no poison bɛma no na ama no poison deɛ na ɛyɛ mo sɛ bɛma no na ama no poison because wɔne no wɔ wantwiwantwi wasan afa akyiri akɔyɛ ɔbaa no ho ɔbaa foforɔ ho adeɛ a wɔwale ɔbaa no deɛ wei ni nkɔ na wei mɛhyɛ hɔ wei nkɔ na wei mɛhyɛ because anyɛ sɛ ɛbɛyɛ ne gu ase ama no nti sɛ wei ne wu ne yɛsi ɛbɛma wɔwu yɛ no ɔfa bɛma ne faafo frɛ me sɛ wɔsrɛ me me me na meyɛ nnua a bi a meka abusua bɛtie abusua ntena ase na nka two weeks time nka yɛnsie nka yɛnsie ɔfaafo frɛ me o wɔsrɛ me a mama nipa awu ɛnɛ three days na kusi na kɔdi adaka no akodi adaka no wɔ labour atwitwa adaka pictures na wɔde abɛkyerɛ no wɔfa yaw adaka ni ɛyɛ deɛ ɛhe na ɛfɛ nam sɛ adaka ɛfɛ wɔn adaka ɛfɛ akɔdam mama adaka ɛfɛ nkɔwɔ meka kyɛ sɛ adaka ɛfɛ akɔdam bi na hwɛ sɛ deɛ wiase teɛ meka yɛ ara na ɔkate ɔyi fon no firi m'anim mu yɛ sɛ nka yɛnsie de fast na nka sɛ wayɛ ne yere ho na ɔbaa foforɔ ho adeɛ a ɔne na awo tere ɔne na awo tere o ɛsɛ first born ni Last month yɛ kyerɛ ase si a mama. Ne wɔfa dɛn na ɛkɔ tie baeɛ no ɔn ne wɔfa no sɛ nsɛm bi a na ɔɔka no ɛm sɛ ɔ ɔ ne wɔfa no kɔeɛ ɔkɔkɔ duru hɔ no ɔhunu sɛ bi ɛnkɔ so yie nti no ɛwɔ sɛ nakonta no man no de ɛte biribi ase but ɛkɔfa ntɔkwa bae ɛwɔ ɔyɛ ɛyi mortuary wɔ sɛ ɔde wɔ ahwɛ bi. Ɛno di akyire no, ɛno di akyire no, na ne ba no nso a ɛyɛ ne babaa no, ɔno nso wɔ bi ka. Ɔno deɛ, ɔno na ɛyɛ eye witness a, ɔno deɛ na ɔwɔ hɔ. Ɔno na ɛyɛ eye witness a, ɔno deɛ na ɔgyina hɔ a, deɛ ɛsiiɛ nyinaa no, ɔno deɛ ɔhuu biribiara. Nti yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ ne ba no nso no deɛ mmra. Yɛnkɔhwɛ ne ba no deɛ no mmra. Abigail, Ma.
Wo maame wui na wo fie hɔ? Ma mpakyɛ na me wɔ fie hɔ. Dɛn na esi yi?
Ma, na ɛyɛ Thursday. Anɔpa pa, me mesɔre na ɛwɔ sɛ mekɔ adwuma. Mesɔre na mpapa afiri fie. Nti mesɔre na mesi mama na dada wei na ɔse. Na deɛ wafiri fie ntɛm wohwɛ a ɔkɔ ne yere hɔ. Ɛna yɛde yɛ aseres na ɛbɛ Monday nso me nua Sɔfo kɔ ne yere foforɔ hɔ. Me papa ɔyɛ sɔfo True Faith Miracle Worship Center wɔ Ampeyo. Oh, okay.
na ɔkɔ ne yere hɔ nti na monday nso me nua ne ba abɛkɔ ss deɛ ɔtɔ so third no ɛna wɔn papa frɛ no sɛ ɔnhyia no wɔ kurom na ɔntɔ iron ma no nti me nua no sɛ ɔduru kurom no ɔkɔ akɔgye iron no aba na ɔse ɔngyina ha sɛ na ɔkɔ akɔ akɔgye aba nti me nua no baa fie ntɛm ɛna maame yɛ sɛ na papa wɔ ɛna ɔse ɔso ɔɔba maame papa nso so no sɛ ɔkɔ ne yere no hɔ a na ɔno ɔhyehyɛ ne sɛ wednesday bɛyɛ no ɔkɔ ne yere hɔ na ɔkɔ akɔ akɔdi ɛɛ four days ne waba. Ne yere baako hɔ. Ne yere baako no wakɔ akɔdi four days ne waba ebi wɔ ha Friday anaa Saturday two weeks biara na ɔde ahye me maame sɛ ɔkɔ ɔkɔ ne branch baako akɔ akɔyɛ asɔre nso sɛ na ɔnkɔ ne branch no hɔ nkɔyɛ asɔre kɔhyɛ ɔbaa no hɔ ɛna me maame nso so sometimes otumi ka asɛm a ohun adeɛ ɔyɛ obi ohun adeɛ nti ɔka asɛm abɛka sɛ bi a asɛ wahu ne physical but ɔsɛ abi mmenya akora o wo papa ɔkɔ ne yere baako no hɔ

Ɛna ɔyɛ na ɔse menim deɛ na deɛ ɛɛprɛ sene na deɛ waba fie ntɛm saa. Ɛna mese ei na mo dɔ aso sei. Nti meyɛ na mekɔɔ me papa hɔ na mese na deɛ na ɛnɛ deɛ aka wɔn ɛnɛ deɛ waba fie ntɛm saa na ɔse abi me menam kurom na biribi yɛ me sɛ membrɛ fie membrɛ fie membrɛ fie. Ɛna ɔse ase biribi kasa kyerɛ no sɛ wɔmbrɛ fie na biribi bɛsi. Ɛna yɛde yɛɛ sereɛ na me mekɔ daaɛ. Nti anwummerɛ bɛɛ ten mepie baaɛ na ɔne me papa saa hyɛ store. Ɛna mese meka no wɔn tirim sɛ ɛnɛ deɛ nkorɔfoɔ yi adɛn. Ɔmo asɔɔte ɔmo problem anaa? Ɛna me dɛ mekɔ hyɛɛ ɛdɛm na mesɛ pie bɛn na ɔse ɛɛ eh, asɛ me daa the whole day no w'ama me aduane na ɔse abi kyikalipo na ɛfa kɔ akɔda nti meyɛ na mekɔ akɔda na mesɛ mama me yɛfu yɛ me yɛ nti kogya me na menkɔ toilet na ɔse yoo ɛhɔ na papa sɛ pie baeɛ na wo mmɛda na ɔse mekyɛn Abigail na papa ɛhyɛ boxer na ɔkita voltic nti ɔkɔ hyɛɛ dɛm na meso mekɔ hyɛɛ dɛm afei ɛndi bɛɛ 45 minutes na papa afrɛ me wɔ fon so Abi, Mama afi. Nti mekaa sɛ ebia sesie a nipa a me ne no akasa no ebia wadi biribi na ne bo fono no. Ɛna mebegyinaa wɔn fie anim hɔ na medaadaa, daadaa, wampue amma. Ɛna mekɔɔ dɛm. Ɛna me, ah, mesan te hɔ san sɛ daabi, ma mensan mpue. Mesan bɛyɛ daadaa, daadaa, wampue amma na mekɔka kyerɛɛ n'akora baako sɛ ɔmmɛbue yɛ yɛ dɔɔ no ma me, na yɛse mama yare. Maa mewuraa dan mu hɔ. Me papa se maa me afi, mekɔɛ na ɛnyɛ fie, na ahuro firi ne hwenem N'anum reba. Nti me wura dɛm afei na papa akɔ hɔ akɔfa oil ɛne nsuo na ɔde abɛgu me maame so na wasɔ n'aso na ɔyɛ Jesus Jesus Jesus ɛna me maame nso ɔkyerɛ yɛ biribi sɛ sɛ obi kya hyɛ yɛmbɔ ne kra di ne yɛmfrɛ na meyɛ afia pokua mefrɛ wo kra ɛhɔ ara na meyɛɛ sɛ dada ɛɛ ma mefa ataadeɛ nhyɛ na menkɔfrɛ me maame nua baako tie opsit menkɔfrɛ no bɔse daabi yɛmmienu yɛ nko a yɛmfa no nkora dada yɛntimi no Kyerɛ sɛ mekɔfrɛ obi ba na ɔyɛ no sɛ menhyɛ no ataadeɛ a, nti medii kan hyɛɛ no ataade baako na ɔgyee ne nsa kɔɔ fam, ɛna mesan hyɛɛ no baako biom, nti saa ataade no nso maa ɔpɛ ne hyɛ pa ara, nti mede ataade no hyɛɛ no ɛbɛdeda ne nofo ase sei, ɛna yɛpagyaa me ɛɛ meyɛ no sɛ mama, ɛna ɔpagyaa ne nsa na me papa nso gyina ne so sei na me nso mekɔto n'anim, ɔte fam, toilet no ayeyɛyeyɛ, bedroom hɔ nyinaa o, ahuro no gu ne nofo so, ɛfiri ne hwenem. Hɔ na ɔpagyaa ne nsa kyerɛɛ me papa so sɛ, O papa, wɔakum me.
Saa asɛm no firi wo maame anom mu bae. Me maame na ɛkae, n'ani black na afiri so ama no aka white na ahuro no ba na ɔyɛ na ahuro no ba ahuro no hyehyeehye ayɛ ne ho lemon green bi saa efiri ne hwenem na num wakɔ toilet agu ne ho na ayeyɛyeyɛ bedroom hɔ nti ɔka sɛ papa waku me no maa akora asɛm pressure na mediri me ka na mekɔ frɛ Me maame nua baako baeɛ. According to me maame nua eh, ne kunu ɔsɛ ɔbɛwura dɛm na me maame awu but na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka akyerɛ me. Ma yɛde maame kɔ nyina ne mu ayɛ duduudu. Nti ɛde ne tena kaa mu na mede me nsa fɔɔ wei ɛhyɛɛ n'anum. Na ɔremia me. Ɛna still na me mefrɛ no mefrɛ no sɛ nti ɛduru hospital maa ne yɛntumi nyi no ne yɛkɔfrɛ nkɔɔfoɔ ba na ɔmbɛsɔɔ ne mu ne yɛde no kɔtoo hɔ. Ma yɛduru hospital hɔ deɛ yɛde no to mpa no so a na ɔtwaa n'ani hwɛɛ left. Na dɔkta no bisaa yɛ sɛ, Odii deɛn? Ɛna papa bɛhwɛɛ m'anim na ɔse, Ɔndii hwee. Ɛna ɔse, Ɔnom deɛn? Ɛna ɔse, Ɔnom hwee. Ɛna ɔse, Ade na foamy substance firi ne nostrils mu ba. Asɛm a dɔkta no ka kyerɛɛ me no no o. Ɛna me, me, yɛyɛɛ ho nti na meresu, ɛna wɔde me pieeɛ na wɔsɔɔ machine bi na wɔde kɔ akɔsi me so na mepieeɛ. Nti mepieeɛ na nkyɛ biara na dɔkta no Apue bae na ɔse, hwan na mene no bae? Na mese, me papa. Na me papa nso gyina abɔnten yɛ calls. Ɛna ɔde me papa kɔhyɛɛ consulting room hɔ. Na me nua no nso ni hɔ. Wɔn kɔhyɛ consulting na ɛkɔ bɛyɛ one hour na wɔn mpue. Nti ɛhɔ a me nua no bae na mewuraa hɔ na doctor no sɛ mommy is not there. Na mese sɛ sɛn? Nti yɛteatea mu na wɔn yɛɛ sɛ wɔn boa. Wɔn boa. Ɔnwu yɛ bi. Ɛna mefrɛ me wɔfa sɛ wɔfa kaa ho na bra na ɔte abi baabi a mewɔ na yɛnim site me nya kaa. ɛna nana kusini ankyɛ bia mo sɛ kaa bi ba me mekɔ ya nana kusini na ɛba na mesi daa yɛde mama aba hɔ no asrɛ ɔsɛ hmm ɛna me okita pipa bi na mesi daa na pipa wei yɛ ɔsɛ an ɔmo atwerɛ aduro sɛ memfa nkɔtɔ menkɔtɔ mbrɛ no na mesi daa makɔ sukuu ma mehwɛ pipa no na mehwɛ aduro korɔ ɔsɛ daabi ɛhyɛ box mu na ɔdi akɔneaba nti wonya no sɛ wɔafrɛ ambulance ambulance ne baayɛ a flower da ha flower da ha Ɔmo se ɛɛ ɔmo de nsuo besisi ne so wɔ ambulance na ɔmo de ne kɔ na me se ah daa na dɛ meyɛ akora ambulance a ɛfa funu na makɔ akɔ fa aba ɔse oh ɔmo nnya bi hospital ne sɛ ɔmo nnya bi nti no ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ fa wei ne ba ɛna ambul deɛ ɔtwi ambulance ne so yɛ nana kusi n'adanfo cause ɔyi ne contact firi ne phone so na ɔfrɛ no na ɔmo de me kɔɔ fie sɛ menkɔ noa nsuo hyeɛ Na wɔmfa me, wɔde me maa me rekɔgyi na memfa nsuohyɛ no nhyia wɔn. Yɛduruu fie a, na wɔn nyinaa asɛ, wɔn a wɔde me bɛɛ fie, wɔn nyinaa asan akɔ. Nti me maame nua ketewa na ɛbaeɛ, ɔreba no ɔyɛ, Ei, Pokuya, Pokuya! Na me Sista Sara, adɛn? Nti yɛkɔwuraa hɔ no, na ɔne me papa ne n'asɔremmafoɔ no bi tete hɔ wɔ hɔ, na mese, Dada, adɛn? Ɔse, Abi, Abi, Mama awu o! Nti ɛhɔ no deɛ maa. Manhu manhu deɛ ɛsiiɛ biem. Mehunuiɛ ara ne sɛ nnipa aba abɛgu fie hɔ. Nti me wɔfa, na ne wɔfa nso bo afu pa ara. Nti asɛ yɛkɔkaa asɛm no baako, Sunday yɛresa akɔhyɛ date, ɛna mekɔ me papa wɔ dɛm, na mese, Dada, nokorɛ biara a ɛwɔ mu biara, ka kyerɛ me, adeɛ pa ara de na ɛsiiɛ ma me maame buee n'ano kaa sɛ, wo na woaku no. Ɔse, Abi, Abi, wo maame, wohu sɛ me koraa da a mebaa fie ntɛm na metaletale wo maame ho saa, na mese, Dada, mehunuiɛ. Ɔseaa bi, meka mebae na wo sɛ wo maame me ne ne nna. Mebae na mese mama me ne wo bɛda. Na ɔno koraa yɛɛ sɛ, na adɛn nti na ɛnnɛ deɛ wo se wo ne me bɛda? Me papa no na ɛkaa saa asɛm wei kyerɛɛ me o, wɔ ne bedroom. Ɛna ɔse adɛn na afei deɛ ɛnnɛ deɛ wo ne me bɛda? Abi me ne wo maame da wieeɛ, ankyɛ biara na ɛyɛɛ ne sɛ ɔrebɔ wa. Ɛne sɛ ɛfeɛ ne bɔ no, da na mese mebae na ɛnyɛ feɛ, na ɛyɛ ahuro. Ɔse hmm, obi abisa wo a, ɛnka sɛ ɛyɛ feɛ, ka sɛ ahuro. Nti saa, mɛnya asɛm. Ɔbɛafia ho koraa no, mɛnka nkyerɛ ɔbɛafia ho sɛ mama ɛbɛwuo no, ɔkaa sɛ me na mɛku no na ebia na akɔ akɔfa asɛm bebree aba. Ma me nso mentumi ntena saa asɛm wei so, asɛ mete hɔ a na nsɛm bebree kɔ so wɔ m'adwene na meka kyerɛɛ me wɔfa sɛ wɔfa sei ne sei ne sei ne sei na mama ɛbɛwu, ɔka kyerɛɛ me.
May her soul rest in perfect peace. Marriage. Awareɛ yi, awareɛ yi. Me papa teetee me maame saa. Me maame hu me papa na me papa ni ten pesos na ɔrepay tape wɔ apraman. Apraman fo ne kuro fo mfo bɛdi adansi ama me sɛ me papa hu me maame na me maame ni hwee, me papa ni hwee. Maame aboa papa yi saa taa n'akyi saa akye ne yam kɔm na ne me maame da store dan mu na ɔwoo me ɛsan woo me nua na ɔdi m'akyi no. Kurofomfoɔ nyinaa nim ɛberɛ a me maame ne wo abrɛ na wo nyɛ sɔfo na wo to nnwom bonsam de ne nsa ka nyame bɛn papa na ɛbɔɔ saa nnwom no wo to nnwom wo ne maame ayɛ di paa saa na deɛ wo nya sika ɔba kɔkɔ fa akos ma akos no nso yɛ ɔba ɔbɛn yɛ o ɔba asɔre no bi wo bɛn yɛ yɛfrɛ ne maa prɛko pɛ sɛdeɛ anim sɛ ɔba bɛyɛ yɛ sei akos ɔba yɛ wo ho mɔborɔ Wohoma borɔ wo ba na maa me kɔ yii ne sika wɔ bank fɛsa light saa time fɛsa light thirty million ɛde ma ɔsa kos fa yɛ adwuma ɔno na na ɛkɔ togo kwan so sɛ na ɔne ne kunu kyɛ mpena na wo ne ne kunu kyɛ mpena what mama me papa atete me maa me saa me maa me na ɔni pressure wo agyengyene me maa me fo yɛ ketekete na me wɔ jhs na papa kɔfa akɔsi ɔtete maa me saa na ɔbɔ n'asom na wɔdi n'atɛm me papa ka kyerɛ me maa me plain sɛ Me ne wo honhom mfa me maame nka n'asɛm nkyerɛ obiara because onim sɛ asɔre no bɛgu biribiara Abigail sei na papa ayɛ o sei na papa ayɛ ɔde ne hmm hmm hmm saa ɔtete maame abrɛ saa de awu afiri wiase adɛn akɔs adɛn deɛ na wogye afiri pokua hɔ pokua brɛ wabrɛ wo nyinaa pokua boa o Bukky aboa me maame aboa akɔnso ma boa me maame aboa ba sista yi pa sista yɛ ti nya di me maame ɛyɛ me maame bɔ ne sa na me si akɔnso deɛ me sa ma wo mɛnya me me sa ma wo mɛnya me sɛ na ɔpɛ sɛ me maame wu na abɛgya awadeɛ de bɔ so ɔpɛ sɛ maame ne wu na abɛgya awadeɛ de bɔ so ne nyinaa yɛ wɔ ase yi. Wo maame abrɛ saa na me maame redware wo ba na wɔyɛ se asɔrefoɔ no yɛ adanseɛ. Wo de wo ba ato me papa Isaac a Rabna Forsen. Yɛ deɛ nim sɛ yɛ papa yɛ nya eh, asɔre ba a ɔyɛ enua prɛko pɛ otumi bɛda yɛ nkyɛn na ɔbɛfa yɛ pie sɛ na ɔne papa twempena. ne mpapa gye mpena ɛna ogye jesus hmm. ade na ɛwɔ sɛ woyɛ saa cos na cos deɛ mesɛ ma wo manya me sɛ asama do yɛ ɔman a ɛna wobɛma mmame awu agya de ma wo akos awurade na bɛka sa akos ɛkwan a wode me maame afa so no wotumi tena me maame store dan wɔ kurofuom kurofomfoɔ nyinaa yɛ adanseɛ obi ti store na maame kɔtuu ne sɛ n'asɔre ba maame nfa store yi ma m'asɔre ba wɔagye wo ten pesos Me maame agye wo ten pesos because n'asɔreba no na ɔde store yi maa wo na wote store no mu yɛ adwuma. Ɛnɛ deɛ n'ase dɛ nie o. Akos, me maame ase dɛ nie. Me maame ase dɛ nie. Nipa mmoa wo sei ohomɔborɔ obaa mama mama mama mama sei. Ma me maame wu yɛ mɛso na yɛ bia me maame saa bigɔ papa wɛku me. Mɛso na yɛ maame saa bigɔ papa wɛku me. Me nua baako wɔ Canada ɔsi abi me so da yɛ ne ateta mama. na yɛn nyinaa yɛ gyinagyina mama nkyɛn na ɔsi hmm. ɔbaa abi kwame kame nwuo ɔmo de me kɔ ɔmo kyerɛ ntɛm kyɛ dɛ wɔhyɛ wɔ yɛ nsa akosa dɛ bɔne bi paa na me maame de yɛ
Reverend Isaac Forsen sɔfo good afternoon nyame nipa Prɔfɛt Prɔfɛt Isaac Forson ɛdeɛn o Abigail sɛ monim sɛ sei na na wo maame fa mu a deɛ nti na moka ma no tuu mu ara twɛn sɛ Omfiri mu ansa na waba out. Me maame nka n'asɛm nkyerɛ obia apart from me. Ɔka n'asɛm nkyerɛ obia because of asɔre ne nti. Reverend. Maame ti sɛ. Na me nkɔ reverend hɔ. Prophet na wo te sɛ. Deɛ ma me nue. Sɛ wate wo baba no submissions a ɔyɛ nyinaa ne abusuafoɔ no. Waa wo biological daughter. Abigail, woate no nka? Wo ba Abigail, ɔne wo yere abusuafoɔ aba ha sɛ Thursday ansa na wo yere bɛwu no, mhm. wo babaa no hu sɛ wokura bottle bi na ayɛ sɛ nsuo na ɛwɔ mu. Eh. Wonyɛ obi a wotena fie koraa, wokɔ abɔntene, woafa baa foforɔ. Nti wo yere koraa deɛ wompɛ n'anim ahwɛ. So saa da no deɛ wobaa fie ntɛm, wotetare wo yere yi ara na agya mo wuraa dan mu kaa w'afoɔ deɛ, moadi mo asɛm. Afei tɛlefon so na wofrɛ wo babaa sɛ ɔmaame rewu. Akwadaa yi nso ɔbɛgyinaa ɔbɛgyinaa wo pono akyi frɛɛ wo frɛɛ wo frɛɛ wo ammue na ɔsan kɔeɛ. Ɛna ɔsan baa bio ne mprenu so frɛɛ dada dada dada a ɛno nso woammue. Afei onyaa mu kwan wuraa wo dan mu hɔ no, na wo se ne maame mfeɛ no owura hɔ na ɛnyɛ fie o, ahuro a ayɛ sɛ ahabammono, green, asɛ obi anom poison na ɛrepu ba ne hwenem ne n'anum. Wo babaa na ɛka o. Afei wo yere ɛbɛgyaa mu no, Asɛm a ɔkae ne sɛ, Abigail, dada wɔaku me. Dada wɔaku me. Saa asɛm wei nso sii wo, wo ankasa wo ba, nyɛ sɛ abanoma, wo ba Abigail ɛna wo yere, mo mmiɛnsa wei ɛna saa awerɛhosɛm yi esii mo anim. Anyɛ biara nso, hyɛ fa yɛ mmoa. Nti yɛama wo kwan sɛ nea abusuafoɔ ne wo babaa reka no, wose no sɛn? Momma me medi kan akyia atiefoɔ nyinaa na mema mo nyinaa nso mo ne adwuma. Mɛsrɛ mama w'ani bie mu. Nsɛm yi a wobisa me yi deɛ, ɛyɛ me nnaa kakra. Na sɛbe asɛm no baeɛ no ɛkɔdi apolisifoɔ nsam wɔ Central. ma m'ano asɛm me biribiara wɔ wɔn nsam. Anɔpa yi ɛm sɛ obi frɛɛ me ɛna me ne no kasaeɛ sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔte biribiara fa asɛm wei ho a. Ɛɛ asɛm no abusua no de kɔ wɔ Central nti ɛwɔ apolisifoɔ nsam na mentumi mmue m'ano wɔ afidie yi so ɛfiri sɛ wɔn gu so a wɔreyɛ mu nhwehwɛmu.

Woyi wui bosome sɛ ni. Oh me ba mesrɛ mo. Wada ma me sɛ sɔfo me nso mesrɛ wɔ anidie mu sɛ sɛ wo se investigations egu so ɛno deɛ ehia paa. Ba me busa sɛ wo yere gyee mu ɛna sɛn ni. Mama me wife deɛ ofiri mu no me fa sɛ bosome nwɔtwe mu ɛmu ni na wei. Ti sɔfo. Asɛm no kɔdii polisifoɔ nsam no deɛ. Ɛɛ, ɛɛ, wɔfrɛɛ me twerɛɛ m'ano asɛm no deɛ, ɛyɛ bere tiawaa yi ara mu. Nti na kyerɛ sɛ wo yere gyee mu. Wohu sɛ mmara mu koraa no, sɛ wode obi du hospital na twenty four hours, dɔnhwere aduonu nnan amma a, ogyaa mu a, ɛyɛ coroner's report. Saa bere a wode no duu hospital a maame yi wanka bi anhyɛ mu a oduu hospital na wawuo no, anammɔn bɛn na Prophet wotui? Mama wada horo ma eh, mede anidie ma wo ne wo mpanimfoɔ bebree sɛ anɔpa no wɔfrɛɛ me asɛm wei ara so, na sɛbe m'ano asɛm deɛ Matwerɛ ne nyinaa wɔ central. Prophet me te wase o but wonim sɛ wo yere na awuo ɛna ne wuo no yɛ wu yaayaa sɛ wate sɛ poison suspected poison wate autopsy report nso wate mu asɛm. Me koraa no me wɔ awerɛhoɔ mu sɛ deɛ Prophet me ba sɛ wate sɛ. ɛyɛ bi awerɛhoɔ me mu deɛ mɛ mama mpa sɛ tie me kakra. Prophet me tie wo paa me se wate sɛ Doctor Osei Sampene. Ɛnɛ paapaeɛ mu no me se Doctor Osei Sampene ne pen mfeeli o. Ne final report tie me sɔfo me ba me se final report se ɛyɛ poisoning ɛna ɛyɛ wo na wo yere awu o anamɔ bɛn mpo na prophet wotu na sɛ nyɛ wo a yɛhwehwɛ nea okum maame no ɛno na mebisa o. sɛ maame no awu eight good months. Ɛnso ɛnam nyinaa no aban atwerɛ m'ano asɛm ɛwɔ apolisifoɔ nsam a wɔreyɛ investigation. Pacho wo yɛde wakɔ gyina adaka mu prophet wagyina adaka mu my lord my lord. Ɛwɔ apolisifoɔ nsam a wɔreyɛ mu.

Oku awuro afei akodu hospital wagyae mu wode no akɔ morgue doctor abɔ apae sɛ poisoning wate ɛhɔ no nkoa na mepɛ mese Doctor Oseisam pene findings final findings ɛyɛ poisoning wate report no wate.
Asɛm wei, ɛho ano yie ne ɛho nsɛm nyinaa wɔ. No, mepɛ yes or no, mese wate sɛ awuraba no nyɛ Nyame na ɛfraa no, ɔnyɛ oh, Maame Abigail, mese wate sɛ final findings ɛyɛ poisoning, wate, mepɛ aane anaa dabi, ɛno nkoa na mepɛ. Wate? Ɛna wadaworo ma mesrɛ sɛ ɛɛ eh, asɛm no baayɛ no ma no asɛm nyinaa wɔ apolisifoɔ nsɛm a wɔyɛ mu hwehwɛ mu ɛno nti deɛ mɛsrɛ w'ani deɛ mu sɛ mframa mu mese menkaa sɛ woaku wo yere mese woate sɛ poison ɛna aku maame no wate

Mama, me ankasa deɛ mentee sɛ yɛabɔ dɔkta bi din sɛ deɛ ɔrebɔ yi akyerɛ. Okay, na woate sɛ yɛapaapaeɛ mu no? Na deɛ nti a ɛmaa ɔmo. Woate sɛ yɛapaapaeɛ mu no? Ɛno deɛ, Mama, mate.
Ɛno na ɛmaa ɔmo. Saa, na yɛkaa sɛ yɛpaapae wieeɛ no, deɛn na woate? Mama, yɛwieeɛ no deɛ, apolisifoɔ no atwerɛ m'ano asɛm biribi. Enti wontee sɛ ɛyɛ poison? Wonte sɛ yɛ poison. Maa mpakyɛ investigation na wɔn yɛ no yɛn nya nfaa wi bi ama yɛ nti mɛkyerɛ wɔ ne die mu. Agya tie me me musaw investigation ɛna me musaw sɛ wo na waku no me se wo yere na awu bosome pɔre pɔre ɛnwɔtwe wei nya me sɛ mo a mo frɛ sɔfo a mo nya no mo nfa me nto hɔ. Nnyɛ sɛ ɔbaa no daeɛ na Nyame afrɛ no na ɔkɔ o, na mmom doctor ni a ɔyɛ pathologist. Ɛna ɔma me.
Sɔfoɔ.
Ma wei deɛ ɔda woroma ka fra obi frɛ bɛsii mu. Ah, ɛno nti na mese mama ɔmo haw no. Nana wei deɛ ɔda woroma mesrɛ wo asɛm wei deɛ bɔ mmɔden ara sɛ nka mobɛyɛ eh, central ɛna asɛm no wɔ nti nka wokɔ Ma mese sɔfoɔ, sɔfoɔ, sɔfoɔ, ɛhɔ deɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo adwuma ba mebusa wo sɛ oyere dɔfo ɛna awu ɛna abusuafoɔ se wo se meɛ mpaapae wɔn deɛ wɔn sɛ wɔn ba paapae ne ehu ne ekum no nokwasem ni yapaapae ama dɔkta ni atwerɛ ne final findings deɛ ɔtwerɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛ poison deɛ na yɛyɛ hwan na ekum no hwan na eku awuraba no saa no hwan na eku no ɔde deɛ na eku no. Agya, report no, mo te mu asɛm? Mama. Di asɛm na doctor ni ne kan. Hmm.
Mama, doctor ne sɛ, ɛyɛ poison ɛna ɛkum ɔbaa no ato atwene. Mama, yɛde akɔ, yɛne poli, yɛne, yɛne CID. Sisan o mic no.
Yɛne CID fo nyane kɔgye mama yɛ de sɛ nifo yɛ de kɔ gye report no ɛnyɛ me nko a ɛna ɛnyɛ me ma bi sapa nyini nko a mama yɛ ne cid foɔ no nyinaa na ɛforo kaa kɔ dɔkta ne ɔfis ɛkɔ kɔ gye dɔkta ne ma wɔn report no ahyɛ yɛn nsɛm. dɔkta wɔ sɛn sɛmpɛ ne pɛn mfɛli. Mama me se report no mpie mfiri central hɔ mma abɔntene o ɛhyɛ central hɔ a mama me so sika nyinaa asa. Ti yɛn kyi obiara for poison. Yɛn kyi obiara mama yɛte bɛma no gya o sɛ wɔyɛ gya no wɔse sika ne yɛde kasa wɔ Ghana ha bɛma no asɛm. O ɔka sa kyerɛ da bɛn. Mama waka ɛno na wɔka wɔse ɛyɛ adwen wɔka kyerɛ wɔka kyerɛ ne ka akyire no sɛ ɛyɛ adwen ne nyansa ɛne yɛde te Ghana ha sei eti ɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛyɛ busua no yɛni adwen. yɛni adwene mama sɛ asɛm wɔ mama wanka bi ama yɛ deɛ a ɛne ɛyɛ hmm. me nua no waka firi gyim waka hmm. firi gyim o. Eh, eh, akete sia no sɔfo gyina so anka mepɛ wo yere awu bosome nwɔte wofiri fie hyɛ ɔbaa dɛm ɛhɔ no na mepɛ sɛ sɔfo tumi ma me defense ɛwɔ hɔ sɛ ne abusuafoɔ keka kyerɛ yɛn no ɛyɛ nokora naa ɛna nyɛn bia mpo sɛ wo yere kora yɛ ɔtamfo na wawu a Ah wasa abɛte seɛ paapa yɛ se poison a ee bɛɛma twa ntoma si wo bo wonim ho hwee nti twa ntoma si wo bo baabi a wobɛpia case na kɔ pia pia bogya gu mu saa wonka postmortem so iv kwa ne yɛnya nyɛ postmortem no wobɔ ma wo mike foforɔ ma wo mike foforɔ

Sese hwan ne yɛ yɛ ne mu hwehwɛ mu ɛna me busa wo yi o. Mama mpakyɛw ɛwɔ central nti. Me se wo na wo yere wu o sɔfo wo yere wu eight months wo nim ho hwee wo deɛ wo nim ho hwee pressure bɛn investigation no akoduru sɛn eight months wo yere aka fridge mu eight months yɛse watu fie wote ɔbaa so. Obiara na wohu wɔn a wɔde bɛma wo.

na ɛkasa. Ɛwɔ sɛ yɛde asɛm no kɔto court na yɛto nsa frɛ no deɛ nti a ne findings kyerɛ sɛ poisoning. Doctor ni na confirm me sɛ yɛ poison. Sa pɛpɛɛpɛ, mama. Doctor ni na confirm, pathologist no wa confirm me sɛ ɛyɛ poison. Na sɛ owie ne findings a, ɛkɔ police station anaa CID a wɔyɛ investigation hɔ ne ɛde abusuafoɔ copy. Abusuafoɔ copies no nso kyerɛ sɛ ɛyɛ poison. Me werɛ aho. Mama, copy no Eight- CID foɔ nfa maa yɛ yo. eight CID foɔ no nfa maa. eight good months eight good months

wobɛba nso ɔka biribi akyerɛ wo dada ɛyɛ abigail na ɛka mama me ba baa no bi ntumi ne ne nkasa wɔ afidie yi so ne nsɛm no nyinaa no baabi a me maame wɔ yi baabi a me maame deɛ nti na me maame kaa sɛ wo na waku no dada deɛ nti na me maame kaa sɛ wo na waku no wo ne maame no nyɛ fie o woka kyerɛ maame no plain sɛ wo ne ne honhom mfa

Me ne me maame yiyi yɛn nneɛma pue abɔnten. Me maame ka kyerɛ no sɛ, Enough is enough! Maka mpo me ne w'asɛm mu saa, menka nkyerɛ wɔ bia, nti ɛnɛ deɛ mede w'asɛm bɛkɔ ɛ. Me papa bɛpaa me maame akyɛw de kɔsii one pastor so sɛ ɔnkasa nkyɛ me maame sɛ me maame nka n'akoma ntɔ ne yam. Ne nyina me maame nka w'asɛm o because ɔgyee asɔre a woyɛ ho nti. Wotetee maame saa! Enti mepɛ sɛ mibisa me papa sɛ, Me maame se wo na woaku no, deɛn na wode yɛɛ no nti a ɔkaa saa asɛm no? Ɔkae wɔ n'anim nso.
Ɔkaa no wɔ ne na papa gyina hɔ, na me papa kaa sɛ, Adɛn nti na woreka saa? Ma deɛ ɛyɛ me nwanwa koraa ne sɛ, nipa no, ɛfeɛ ma mekɔeɛ, ehuro bebree gu ne bo so. Ɛyɛ kala bɛn?
Lemon green.
Hmm. Wakɔ toilet agu o. Adɛn nti na saa time no a na ahuro no reba, ahuro bebree no reba nyinaa, woantumi amfrɛ me, ɛna wosan frɛ me no, woasan afa phone. Anka teateam mpo, Abi, mama ahuro mfiri mama no mu ba, teateam, woantumi ateateam, woantumi afa phone afrɛ me ma, me papa making statement baako sɛ, Abi, ae, Ɛyɛ ahomakye mo sɛ ɔmo da a ɔmo da o nti mama ɛɛteatea mu sɛ Awurade gye me, Awurade gye me mante na meda da mante o. Ɔse ae, wo maame papa no aka kyerɛ me plain sɛ me maame ka kyerɛ ne sɛ wo ne Akoosi bosom no mo ku me gyaa me. Me papa no ara na ɛkaa saa asɛm no kyerɛ me o. Ɔka kyerɛ me plain sɛ me maame ɛyɛ sɛ agya gyaa me wo ne Akoosi mo ne mo bosom me mo ku me. Mo de aduro ku me. Ɔtete maame saa adɛn ɔbaa wo ne na brɛ ɔmpɛ no agyaa nɛn wotu wobɔ na so asɛ sɔfo wowie wakɔ gyina pulpit so pirikyi asɛ sɔfo o wowɔ two branches watumi afa ɔbaa wɔ asɔre nim ɛnɛ na wo ɔbaa no soso ne baa na ɔde akɔra brɛ me maame mama Isaac aso ɔpɛ kɔkɔ a yɛakyerɛ me maame akyerɛ onim sɛ na asɔre ba sɛ na ɛyɛ ne kunu ba ne kunu mpena ɛba na ɔne ne wɔ hɔ na maame akɔgye akora yi ne ɔsiesie akora ne ti ne ho ma mepɛ sɛ meka asɛm baako kyerɛ akoo sɛ sɛ sɛ na ɔpɛ sɛ ɔbɛgye awareɛ ne bɔ so nti na ma papa ku me maame no nti akoo si ne nso so deɛ menka ne hyee mene ɔkyusi tɛpa nti yɛn nyina yɛn nso yɛnya tɛpa na ɔse meba wɔ yɛ yɛnya tɛpa dɛ m'ani agye paa na mande de mewia mekɔgya no wɔ sukuu ɔbaatan bɛn na agyi me Ɔsi Monday ɔde ne ba rekɔ sukuu na wakɔ hyɛ dɛm anom poison awu. Ɔbaatan bɛn ɔnim deɛ ɛkɔ so ɔnim ɔde bia ɔka saa because mehu ɔmo ba yɛ mɔbɔ na akɔs ɔkyini paa akɔs kyini na me maame no ankasa no ɔnyɛ mmerɛ wɔ mpae bom kam saa mmerɛ ka me maame no awawu dadaada ɔnyɛ mmerɛ mehɛ so resi
perfect peace. Ma me gyina me maame anim sɛ me maame ntumi nkɔfa poison sɛ mɛnum ewu agya me ma hɔ. Kɛyɛ nso bi na ɛde maa no. Menim sɛ papa yɛde poison ne maa no. Wa wo papa.
Menim cause adan nti na ɛyɛ poison na ɔsɛ ebewu. Ɔsɛ wo papa waku me. Ma ma ma mese wɔn di ne kɔ akora akɔn gya akora kyɛ sɛ wɔn di ne firi hospital hɔ nom akora firi hospital ba papa ne kɔ sɛ nsuo hyia akora wɔ kwan no sɛ ɔhohoro ne nsa. ɛdeɛ ntia wɔsi wɔn horo ne nsa ansa na ɔde ne nsa hyɛ ne maame yɛ no mu ɛdeɛ wɔhoro ne nsa.
maa mi maame yare yɛ duru yɛ stairs ni a yɛ san ɛna mi yɛ sɛ because ɛyɛ wo yiri nti ni pressure da so nti ma mi papa baako ɛn drive car no ɔno a drive ne car. biribi ampusi no sɛ bi a asɛ ɔhyɛ sɛ maa maame ne nyare o maame ne nyare ma deɛ ma na yɛ mu wɔ sɛ onyare ne ti nyɛ ne ya ne biribia nyɛ ne ya ma na wo papa ka kyerɛ wo sɛ wo nsa no a wode hyɛ wo maame anum no hohoro ma ɛfiri hospital ɔbae na ɔmoyɛ sɛ ɔmode ne kɔ gyii na papa saa na waba awura dɛm ama no akora baako sɛ ɔmpepa toilet no mfiri hɔ

ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔ dɔtani na yɛ ne ɛnka hɔ ɛnka hɔ ɛnka hɔ sɛntra hɔ mama ɛnka hɔ mesi aka hɔ mama mesi eight months ni mama ma kɔ sɛntra kɔ mesi ma kɔ hɔ akɔ mama mesi mesi ka nyinaa san mesi ka nyinaa san wɔ sɛntra hɔ aa pepa ne ntumi mpie fira kwan na no na nka mbosa akɔ atɔ ne general yɛ kɔ a yɛsi yɛ kɔ atɔ ne general mama sɛ yɛ boa. Mese mese m'abusuapanyin ne ɔhene no tu kaa kɔ attorney general panyin no atu nkrataa nyinaa kesi biara maa hɔ ɛno so kɔmanda ka kyerɛ sɛ ɛkɔ attorney general wɔn kɔgye nkyerɛmu aba mama sɛ wɔn boa mama kasa ntra hɔ nom abɛma no atua sika ɔsɛ ghana yɛde sika na ɛkasa mesom yɛ mɛsi nim sika asa esika na wɔ hɔ. mama na mama sɛ sɛ bipa yi dɔkta dɔkta de report aba sɛ ɛyɛ poison ɛyɛ poison a ɔsɛ kɔ court na yɛhu deɛ ɛma poison ne ba yɛ nipa na wuo. Mm, anasɛ hwan na de maa no anasɛ wɔ bibi mu na wafɛ ɛho sɛ yɛhwehwɛ. sɛ sɛ yɛhu process kora yɛbɛfa so a yɛbɛyi bɔde no asie. Wokɔ central a, commander sɛ yɛhu kwan bɛfa so a yɛbɛyi yɛ. Regional commander deɛ ɔnyɛ saa o. Ti wo ka no aka nipa koro a ɔkɔ no hɔ yie. Commander akwa, yɛkɔ yɛakɔ no hɔ. Cos menye nni sɛ regional commander bɛyɛ saa. District commander mama wɔ se yɛhu kwan bɛfa so a yɛbɛyi body no asie ɛnɛ yɛnhwɛ no yɛnyi no yɛnsie mama na sɛ yɛyi sie a ɛna mebisa no sɛ sɛ sɛ yɛne bɛma no wɔ issue ɛbɛyɛ dɛn na bɛma no atumi aba ayie no ase wɔ so o yɛne no nkɔyɛ fine Na wɔyɛ ɔmmra mɛsie ne yere mama mesom sɛ mente aseɛ da mama me sɛ mente aseɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ court ansa na yɛasie me nua no te sɛ yɛakɔ akɔhwɛ video no aba na video no deɛ me me me me me ayɛ na mete asɛm a ɛhɔ naa no mengyɛgye but asɛm bi asɛm bi so hɔnom a wote a adansefoɔ ni hɔ o but wotumi twa asɛm no ho bi de yɛ adansefoɔ Ɛne sɛ, sɔfo yi, ɛɛ, ɔyere wuiɛ no, ɛwɔ sɛ the first person wodi kan ɔbɔ abusuafoɔ amaneɛ, ɛɛ, ɔbaa no abusuafoɔ amaneɛ. Yes, yes. Sɛ ɔbɔ abusua no amaneɛ na abusua no aba na ɔmo ahu deɛ ɔmo bɛyɛ. Ansa na ɔmo ɔmo dɔm de hyɛ no akɔma akɔto ayi mɔkyere. Ebi a ɔmo wɔ amammerɛ amanneɛ ne amammerɛ bi a ɔmo yɛ dɛ ɔmo yɛ. Bɛtu fiti yaa na ɔde akɔto hɔ. Na na kɔhyɛ mmɔkyere. Ebi koraa ɔno onnya ngui. Ɔsɔfo, deɛ paa na wɔka fa asɛm wei ho? Yo, meda ase me nua sɛ wato asɛm no na wode ama me. Edi nkan mekyia w'atiefoɔ ne wɔn a wɔhwɛ yɛn wɔ Shark TV. Na mɛka asɔfo ho asɛm kakra. Megye di yie sɛ sɛ ɔsɔfo ho asɛm bɛtɔ hɔ a, yɛ a na obiara twe n'aso pɛ sɛ ɔtie. because of sɛ adwuma no ebi mu asɛe adwuma no na yɛnhyɛ adeɛ bi nso wɔ ha sɛ nyamedwuma no ɛɛdene paa nyamedwuma ɛyɛ adwuma bi a ɛɛdene nti deɛ obetumi agyina mu akɔ awie no na wɔyɛ adeɛ na yɛnhwɛ nneɛma bi sɛ adwuma no obi tumi hyɛ aseɛ fɛfɛɛfɛ bɛt awieɛ no na nkɔ yie nkɔ yie last na me ne nkurɔfo bi di nkɔmɔ na meka kyerɛ wɔn sɛ obi betumi agye wɔn ho contract Wobɛkɔ asɔre mfeɛ bebree, obi bɛtumi agye wo ho contract na wabɛtena asɔre dɛm, ɔkwan sɛ ɔbɛfa kwan bi so ɔbɛyi wo afiri ahyia dɛm hɔ, ɔnya yi wo firi hɔ wie pɛ ɔno nso na wagyae asɔre no. Sɔfo yi deɛ no, sɛ wohwɛ mu a saa ɛna akɔyɛ. Ɔbaa no a ɛyɛ side chick no ɛbaa bɛdaadaa no. Ɛna ɛsɛ wɔde no ayi no afiri nyamedwuma no mu. Ɛna saa ɔyi meba wɔ mentwa no saa ɔbaa no koraa no a ɔbaa hɔ a na ɔyi maame ɔyɛ ne ba baa na ɔbɔ ne din no ɔkyerɛ sɛ asɔrɔ kɔn baa yɛ na ɔmu ni hwee ɔyi saa maame ni hwee nti sɔfo ma sɔfo maame no koraa na yɛ dɛn ɛde ne store ɔkɔ na obi han na ɔkɔgye store no na ɔsan de maa wei no because of n'asɔre ba. Ɛno na meka sɛ obi betumi aba adwuma no mu ɔno contract na wagye kwan a ɔbɛfa so ɔbɛwe ne obi ɔbɛwe no ayɛ sɛ korɔmfoɔ sɛ ɔpɛ sɛ owia o obetumi ne watena Kumasi to Tamale n'adwene nyinaa no sɛ gye sɛ owia o. Yes, so monitor saa.
Very good.
Yes, nti yes, yes. deɛ ɛteɛ ɛno no na edi nkan no mɛma abusuafoɔ no yɛ akɔ sɛ wɔn nhyɛ den. Seesei deɛ aduru no, wonyane no a, ɛnyɛ yie. Na mmom sɔfo no deɛ, ɛwɔ sɛ mmara yɛ adwuma. Na mmerɛ a yɛhwɛ video no, mesuaa adeɛ bi ɛfa nakonta no ho. Ɛɛ, nakonta no, metu kyɛ ma no. Woyɛ bɛrima a, sei na ɛwɔ sɛ wogyina. Sɛ nka nakonta no yɛ monyonmonyon bi a, nka asɛm wei. Kɔmɛtwi afa so.
Sɛ wotie mu koraa a, na ɛɛ sɛ n'adamfo koraa na ɔne n'akonta no na wɔn ɛɛko. So wɔn. Yes, yes. Nti sɛ nko still na wɔanyina baabi a ogyina pɛ sɛ wɔhu deɛ kum ne nua baa no a, nka wɔn ako ka kyerɛ sɛ ayɛ dii. So wɔn. Nti woyɛ bɛrima a, nneɛma bi wɔ hɔ a gyina. Na mɛsan maba Ghana doctors wɔ so. Sɛ wotiee asɛm no a, dɔkta no hui sɛ ɛyɛ poison. Ɛyɛ poison. Pakyɛw, so ate aseɛ? Yes. But sɔfo no ne no kɔhyɛɛ kokoa mu ka asɛm no, ɛma nkɔmpɛ sɛ wɔkata so. In fact, Ghana doctors foɔ no, ebi adwuma nso ani.
Ayɛ sɛ nurse foɔ no.
Ebinom adwuma nsɔ ani. Sɛ last na yɛhwɛ video bi a ɔbaa sɛ wawo a ɔrekɔ ne ba ne akɔfa de wawu de abɛ. Ɛwɔ sɛ aban hwɛ saa de no. Ɛno kora nkɔfa de wawu o.
Obi deɛ a ɔda baabi ɛna wɔn akyi asesa.
Ɛno de na at times no ɛyi DNA test no wɔn kɔ yɛ abɔ nsɛ ɛmmaakye. Ɔbaa no tumi sɛ ɔdi no kora ma ne na ayi no. Yɛbɛba saa asɛm wɔ no so da koro.
Yɛbɛba saa asɛm no so. Enti Ghana doctors no ɔmo nyɛ ɔmo adwuma yi ɛna Nakonta no nso sɛnea action a Nakonta no take yɛ no ɛyɛ ɛna ne ba baa no nso sɛnea ne ba baa no ɛyɛ no ɛyɛ na mmom mepɛ sɛ yɛn saa nsua deɛ ɛtɔ da a mebaa ya no mepɛ sɛ mekyerɛ amanfoɔ adeɛ bi ewiase obi pɛ sɛ odi wo bɔne a Wɔne wo yɛ akasa deɛ korɔ pɛ sɛ wɔne wo bom because enti na ɛsi suro nipa a ɔbɛn wo sɛ wotie gɛɛ n'asɛm no a mmerɛ a na papa no awale no ne mu nwo ntawantawa wɔ mu yes. but papa no ɛbaa maame no nkyɛn da koro bi sɛ ɔdɔ ɛyɛ a yɛnhyɛ saa nneɛma no nso ɛnso mm. because sɛ na ɔsi baa yɛ ɔpɛ sɛ na saa da no wotumi sɛ na adwene no wɔ no mu nti ɔpɛ sɛ ɔma ɔdɔ no ɛsɔ Though wɔn deɛ wɔkɔ o but yɛne aka no sɛ obi tɔ da na obi patu bɛn wo biribi saa a, Ɛwɔ yɛ study.
yɛnyɛ study na yɛma yɛani nna hɔ wɔ saa nnoɔma no ho. Sɔfo no deɛ wakɔmete na mmom no ɛm sɛ ɛwɔ police nsam, police nso bɛhwehwɛ mu. Yɛnim sɛ waku no deɛ but ɛwɔ sɛ wɔn hu the reason. Yes Yeah. yes yes ɛnokorɛ ɛnokorɛ sɔfo yɛdase paa nyame nhyira wo. Yoo ɛyɛ Evangelist Donkor ɔno na ɛnɛ yɛne no wɔ ha yɛ guest baako na wakyerɛkyerɛ mu waka ne deɛ na me nso kakra a mewɔ a ɛyɛ sɛ meka fa ho ne sɛ suro nnipa once nnwom bi baeɛ ɔse nnipa bi yɛ kɔbra o nnipa bi yɛ kɔbra o nnwom no mɛnyɛ w'adwene sɛ ɛresere anaa wanto ne yie obi ani hɔ ɔyɛ perfect nti sɛ woretie nnwom no a fa mu adwene no nsɛm no a wɔka no na tie Akwasa twene Jonas ɔkasa a ɔkasa nyansam but atamdidie no a ɛwɔ mu no na ɛyɛ a na yɛn mpɛ but Ghana no woa nni obi atam a atam saa na ne ho na ne ho mma ne ho so yie wate aseɛ nti sɛ wo ne obi nam ebi ɔno ayɛ akana sɛ ɔpɛ sɛ ɔsaa ne obom a ɛyɛ ahwɛ nipa no yie wonnim deɛ ɔde ba wonnim deɛ ɔde ba because sɔfo no nso no Ɛyɛ me nwanwa sɛ ɛna ɔno nso no mɛtumi aka sɛ sɛ yɛ ɔno na ɛkuu no deɛ a but menkaa sɛ ɔno o bɛɛ video no mu no sɛ yɛ ɔno na ɛkuu no paa deɛ a sɔfo no n'adwene mu ɔha. Deɛ nti a meka saa ne sɛ just moment ɛnɛ yi a wɔsɔ ne nna bɛɛ firi wo ne no yɛ wei wo ne yɛ na ne ba no sɛ ei na dɛm awale aso ei na dɛn na dɛn ban ɛma maame no ara mu kora kaa sɛ ei ɔno kora deɛ ɛyɛ ne nwanwa o Na wɔn deɛ na ɔwɔ hu a na deɛ na saa moment no ara woda fa so no wɔsɛ ama no awu deɛ a
na ayɛ sɛ adwene mu ɔha ɛsɛ ka woma no kɔ akyire dabi ma menyaeɛ bi a ebi mu so fa saa adwene no ɛhɛn ɛsɛ ebi mu so bɛfa saa adwene no nti no ma menyae na yɛnhwɛ yɛn ho yie na yɛsrɛ mo Ɛɛ wei no ɛnyɛ aba awie but baabi a mmara da biara no ghana police ɛne lawyers wɔn wɔ ghana yɛsrɛ mo ma mo hwɛ sika mo mo ni sika akyi mo fa nɔkorɛ nto baabi ɛda mo nfa nɔkorɛ no nto baabi ɛda na wo nim sɛ ebi betumi ayɛ dɛ ato yɛn fa nɔkorɛ nto baabi ɛda sɔfo o last word na yɛn fa nkɔ awie. na wo nim sɛ o kasa ase wei na me kae wɔ asɛm bi sɛ yɛ ana me ne nkorɔfoɔ me taa nom kasa sɛ Awareɛ bebree a ɛyɛ a na nnipa bebree wu no, ɔyere wu, titiriw mmarima yɛwu no, dodoɔ no ara bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ Nyankopɔn na ato ne nsa o. Yeah. Ebi wɔ hɔnom a, awareɛ no mu no, ɛm- titiriw mmaa no, wɔtumi pɔɔsen mmarima no papapa. Agyapadeɛ nti. Meka asɛm bi sɛ, me menda duru a, ɛkyerɛ me mene. Kɔ Kumasi, baabi a bɛhu ayie biaa kɔ. Wobɛkɔ no wobɛhu sɛ bɛɛma ne ade da no wɔn pɛ mu. Da biaa ne mmaa yɛ kunafoɔ. Baa wei deɛ akɔfa ɔbaa so ɛya. But awareɛ no a yɛware no yɛma y'ani nna hɔ. Mmarima mmaa bebree a wɔn wu no, dodoɔ no ara wuo no gyina awareɛ no mu. Ɛnɛ, mmaa no bebree nso deɛ wɔyɛ se dada nkyene no yɛ wɔɔ nkakra nkakra. So. Mm, nkyene wei deɛ menni bi, dada dea. Very good. Na yɛ yɛ kyɛ sɛ ayɛ sɛ deɛ ayi yɛ yɛ sa yaleɛ so ne yɛ kum. Nyankopɔn nhyira wo.
Nti awareɛ no yɛmma yɛn ani nna hɔ nom, yɛmma yɛn ani nna hɔ. Yo, ɔsɔfo yɛda ase paa. Ɛneɛ mesrɛ wo a, Shark TV na wogu so a wohwɛ yɛ no, fa wo comment bra na yɛhu w'adwenkyerɛ. Meda ase. Hyɛ ma yɛn. Deɛ yɛ sɛ firi hɔ ne sɛ hyɛ ma yɛn. Shark TV GH sɛ wodɔ yɛ a hyɛ ma yɛn. Baabi biara a wobɛhu yɛ video no hyɛ ma yɛn na Nyame nhyira wo. Yɛde wo bɛsi a da foforɔ. Bye bye.